I no sell you man, you know say this work I don do am, I just collect kanayo kanayo direct number yesterday. So for that comedy work or you no work baba I dey okay. Ah yes I kill two people. If I even kill only you na overkilling. Baba this 2025 e be like say e never start e dey work for you. Under Tinubu na you get this belle. Baba the way Tinubu dey rule Nigeria e be like who dem give target kill dem before January fourth Wetin dey happen? Baba if you see hungry my guy hungry so tey im face don lean e no dey fit open im phone again once e put am not recognized not recognized This new year anywhere wey you see food chop o fasting go plenty from second week o I dey advice you now Na you know say when I enter Benin this morning the boy run me street o me and my boys go do show for Onitsha na im we drive reach ring road we miss the address instead of to dey waste time na I tell my driver call keke make e lead us na im the keke carry us from ring road reach the I as we reach the hotel na I ask am how much e say thirty six thousand I say for wetin? We dey come from Ghana. E say na thirty six thousand. I say how much from ring road to dis place? E say three thousand. I say why e come be thirty six thousand? Na e look inside di bus, count am na, una be twelve. E dey charge us per head. I go ma go buy singlet, di boy say eighty thousand. I say na bullet proof? E say if you no go buy leave am, Wizkid dey come. Because since wey Wizkid come, singlet don cast cast. Wizkid just dey play safe. The other day somebody dey comment for comment section na im dem say Tinubu is destroying this country na im Tinubu aide reply come on shut up the president is trying don't you know Tinubu does not sleep until three o'clock na another person reply tell am make he sleep make Nigeria wake up. How many times has he been running? No wonder Nigeria dey sleep since because the way Nigeria dey go now all of us get trust issue. That's why you go see abroad when oyibo go elevator, oyibo go see elevator two buttons one dey go up and one dey come down. Come wey dey happen to the mic? Do well o na free show casino no really give me money o. I no too really stress like that if the mic just you know. Omo the way casino dey beg ehn I feel say na less privilege go full here o Casino beg e say baba baba dem no dey buy no be una be this Benin one no Oh the mic don dey work sha oh I don be forget wetin I be dey explain sef Baba age don come. Na Tinubu o, Tinubu dey make us forget things. Nigeria nothing dey work the way dey explain am. One of my guy pass out for America, when you go where the guy pass out, na him you see one alcohol beside am, the name of the alcohol na knock out. The thing knock am out. Nigeria, my guy find sleep six months he no see sleep, nothing dem no recommend. Dem say make e take Velion five, e take am, e no work. Dem recommend Opthalidon, e take am, e no work. Somebody say make e take Flagyl, ah ah. I say wetin concern Flagyl and sleep, the guy say if e take am quick, e go quick sleep. Dem come say okay make e dey exercise, make e dey jog for morning. The guy jog, jog, jog, e no work. Nothing dem no recommend. Nothing work until somebody recommend Jehovah Witness book Awake! As my guy read Awake! e enter coma. E be like say e no know Nigeria. I say when oyibo reach elevator, oyibo go see two thing, one dey go up, one dey come down. If you dey go up, you go press up.

Then na the first show I see say they dey use manual hold microphone. I say no, no hold am like this. so I go dey hold microphone dey careful. I like my Igbo brothers. I enter one Igbo man shop early morning. Nothing don happen. No say Igbo man get accent.

I say drink beer I get bad dare na today dem born me na my bad dare na my bad dare. Every Igbo man has a second shop. I don't know who they pay the rent. Just go Igbo man shop, say, now I want buy LG TV. He said, my brother, no worry. It's the second shop. I no know why the thing no dey always dey first shop and you know say Igbo man no be say he get pride he just get glory Igbo man glory too much he dey see himself special you don ever imagine say God dey call us on phone God fit call Yoruba man hello this is God almighty Yoruba man never even hear anything as he just hear God he go start to beg father I'm just coming o.

Den di voice go come again, Hello, dis is God Almighty. Igbo man go question God, If you are God, what's my name? Me and you know God will come with di correct answer. And den God goes, Your name is Ikenna. You go see Igbo mind go spread. He say, Nna God, hold on. He go go meet im friend. Ekene, God just call me now, big boy. Hello God, how are you? God go say, Fine. He say, Nna God, I been praying since, you are not answering. Ewen one man I supply container he was going back accident kill him na God search dia send him back here let him come and you know say we when we dey go church we no dey go church genuinely no everybody wey go cross over this year na to go tax God that's why you go dey hear my 2025 my year of doings 2025 me na like this 2025 my year of betting. Baba, I no dey bet football again o, na only boxing I dey bet boxing, at least if I lose, I know say the person wey make me lose, dem don help me beat am. Bastard! I put money for your head, you go dey look me, beat am na idiot! And you know say if you dey bet, once you carry five game, Betting nothing give hope reach betting o once you carry five game the first four go show green for your mind you go think say you don know how to bet you see that last game you come carry over one point five you dey find two goal sixty minutes dem go lock cash out. you now go call the hope make dem just call one now we will not dey go church genuinely o if oyibo wan go church oyibo dey mean am hear oyibo worship song you go know say na from their heart dem wan go church you go hear song i just wanna be where you are dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar, draw me near to where you are. We, before we go church, we dey warn God. There is something that makes me because if nothing dey, we no dey come. All our song, give me, give me, you go dey hear people go dey shout for God. You promise that you will carry my load. oh. Na him give you. When Oyibo introduce God, hear the way they dey introduce God. He is the king Of kings, he is the lord of lord, his name is Jesus, Jesus we to introduce God we go involve money we go dey tell you he is a great provider. Na that we dey sing so Jesus na big man who no know wetin big man dey do money everything collect na now we dey try worship God now those days wey we small no worship song now worship song dey you go hear the song Lord you reign